Пирӗн Шанатура тӑрӑха сло, Ейтура телейлӗ Серафим, ятне тивӗҫсипе таса юрлама, мана юрӑхсӑр чӗлхе ҫӑварма уҫ. Ӑслӑ калаҫма пар мана вӑл халӗ пире, пуртерлӗ тискер инкек-синкекрен хӑтарса, сана ангелсемпе пӗрле кӗлтуса тӑра. Е таса пурӑнӑҫ Серафим аттемӗр.

Эпире тытса тӑракан ырӑ турамӑшӗ, эсӗ ырра-ырӑ Турра иллентерсе ҫуратнӑ манӑн аскӑнлӑхпа пӑсӑлнӑ чӗреме тасатсам, эпӗ сана ӗненӳпе юратса сӑлам. Ей, туррӑмы, туррӑмы, сам вектасёров никамы да ҫу,

Хӑвӑн кӗллӳсемпе хӑва кӳрсе тӑшман ҫарӗсене пӗтерме чӑн-тӗне тытса сыхласа тӑракан пирӗн пуҫлӑхӑмӑрсене хирӗс тӑракан тӑшмансене ҫӗнтерме пӗтӗм тӗнчешен Турра тӑрхасӑлайӗ таса пурӑнӑҫлӑ ҫӗр ачи пирӗншӗн Турра тархасӑлам. Италса Серафим ҫамрӑкранпах ӗненсе юратса эсӗ ҫӳлти хӑватлӑ ангелсем патшине ҫывӑх пулнӑ. Саврапри пушӑ хирте хӗвел пек ҫутӑлса кайса хуйхӑ-суйхӑра хупанна пыракансен эсӗ пурне те лӑплантарнӑ ӗнтӗ пире ҫӑлма Турра тархасла. Италса курӑнӑҫлӑ Серафим аттемӗр Пирӗншӗн Турра тархаслӑ, Исвятой Серафим атте, пирӗншӗн Турра тархаслӑ. Хӑвна тарасакансемшӗн тапранмийӑнпа пӗрех тӑрса, сарок мӑнастирне пырса, унта тӳрлетекен иксӗлми сиплӗх илекенсемшӗн

Тенине иртесе савӑнӑҫлӑ сасӑпа ҫав тӗп асаннемӗрӗ хуйхине сирсе янӑ. Ӗненекен таса ушкӑн турӑшӑн таса кӑмӑлпа савӑнса тура хисеплесе уҫӑ сасӑпа ҫапла юрлат Христос манӑн вӑйӑм, Христос манӑн турӑм тет. Е таса пурӑнӑҫу Серафима кемӗр Пирӗншӗн Турра тарӑха сӑлам. И таза Серафим, саров монастыря ҫутӑлса, санӑн ятнасӑн сапрачник тӑван, сана тархаса Турра пӑтӑм тӑнчем валли канӑҫ ҫулов, пирӗн чунсем валли пысӑк ырӑлӑх ыйтса илетӗр. И таза пурӑнӑсӑр Серафим Атемӗр, пирӗншӗн Турра тархасӑлам. Ытаса Серафим хут пит хытӑ тӑрӑшнипе виҫӗ ӗмӗллӗ ырӑ сӑмахупа айӑпсӑр пурнӑҫупа эсӗ хупана пыракансен чӗрисене лӑплантарса савӑнтарнӑ халӗ те Турра тархасла. Эпир хамӑра ҫулакан Христосран ырӑлӑх курмалла пулар. Эй таса пурӑнӑҫлӑ Серафим Аттемӗр пирӗншӗн Турра Тарахав ҫӑло, и таса Серафимесы пирӗншен кӗлтуса турӑ кӑмӑлне ҫавӑр, ҫылӑхтӑ тӗмӗнчи хуйха суйха сирсе яр, хӑвӑн чаплӑ ятна хисеплекенсене пурне те аскӑнлӑха парӑнманнипе, ӗненӳпе, юратупа илемлентер. Пурӑнӑ тасӑ мӑшӗ ҫӑвӑл пире. Пире тытса тӑракан пура амӑшӗ савӑн, эсӗ чиркӳсен илемӗ пирӗн, чӑн-чӑне тытса тӑракан аслӑ пуҫлӑхӑмӑрсен хӑвачӗ. Ӑна мухтава кӑларак ӑнни ӗнтӗ яланах Христос Турра тархасла. Вӑл пире сӗкӗл тунипе сыхласа тӑтӑ. Эйра Турра хӑвна иртен пек кӗл тӑвакан ҫынусен чунӗсене

Ыталса ҫырав ҫимӗҫӗ хупана пыракансемшӗн пуриншӗн те чӑн вӗрентекен пулнӑ. Если турамӗш умӗнчи аслӑ кӗлӗҫӗ халӗ те ӗнтӗ ку ачусемшӗн кӗлтуман пӑрах. Если турӑ умӗнче пит хӑюллӑ, ыталса пурӑнӑҫлӑ Серафима Темӗр пирӗншӗн Турра тархасла. Ыталса Серафим Христос ятне илнӗ ҫынсем халӗ сан ырӑ ыйту патне Зарок мӑнастырӗнчи чиркӗве кӗрсе пуҫҫапчӑр. Христоса сӑласа санран сиплӗх, сывлӑх ҫӑлӑнӑҫыччӑр. Е таса пурӑнӑҫлӑ Серафим Атемӗр, Пирӗншӗн Турра тарӑха сӑлайи таса Серафим, эсӗ каҫхине кӗлтунӑ чух сана курӑнми тӑшман хӑратасшӑн пулнӑ, анчах эсӗ кӗлтунипе вӑл тискере намӑса юлса тӗп пулӑну.

Санӑн таса чуну Туррӑн Ҫурчӗ пулнӑ унӑшне. Ашшӗ ывӑлӗ святой сывлӑшӗ вырнаҫнӑ. И таса серафим ҫавӑнпа ӗнтӗ сана тархаслатпӑр. Хӑна хисеплекенсем патӗнчен илӗртекен усалсене сирсе яр. Чӗнтӗне тытса тӑракан пирӗн пуҫлӑхсене, пирӗн прихода ҫак яла, ҫак чиркӗве, ҫакӑнта кӗлтума ҫӳрекенсене, пире служить туса ӗҫлесе пурӑнакансене, канӑҫлӑхпа, сывлӑхпа, ейӗ таса пурӑнӑҫлӑ Серафим атемӗр пирӗншӗн Турра тархасла. И таса Серафим эсӗ пушӑ хирте пит хытӑ тӑрӑшнине, ӗҫленине ырра вӗретнине сума сӑватпӑр. Эсӗ хупана пыракансене вӗрентсе нумайӑшне ҫутӑлтарнӑ. Виҫе постаҫлӑ пӗр Турра мухтаса юрлама вӗретнӗ. Эй, таса пурӑнӑҫлӑ Серафима Темӗр, пирӗншӗн Турра тарӑхаслӑ. Эй, таса Серафим, патша Турӑ Христос вӗретнӗ пек таса пурӑнса, эс ӗмӗрне ырӑ ирттернӗ телейлӗскер, ӗмӗрхи кил-ҫурта ҫитсе унта эсӗ ӗнтӗ ангелсене куратӑн,

Пурне те пултаракан пурӑнамӑшӗ пулнӑ май мӗн тӑвас тенине эсӗ пӗтӗмпех тума пултаратӑн. Итлесе тӑрар, ӑслӑх итлесе тӑрар, Прокимӗн тӑваттӑмӗш кӗвӗпе сана ятна сыпӑкран сыпӑка сӑнӗҫ.

Ҫав кунсенче Мария Тӑнӑтал сӑртлӑ ҫӗре Иуда хулине васкаса кайнӑ. Вӑл Захария ҫуртне кӗрсе Елисаветтӑран сывлӑх ыйтнӑ. Елисавета Мария сывлӑх ыйтнине илтсен умӗршӗнче ачи вылянӑ. Вара Елисавета святой сывлӑшпа хӑваллӑланса хытӑса сӑпакаланӑ. Эсӗ пур хӗрарӑмсенчен те мухтавлӑ, сана ҫураласси те мухтавлӑ. Ку хан Турӑ амӑшӗмӗн патӑма килнӗ епле пулчӗ-ши? Сан сывлӑх хӑйне сассу ман хӑлхана кӗрсессӗне мӑнӑшӑмри ачам савӑнса вылянчӗ. Хӑйӗн ӗнешӗн эсӗ телейлӗ тенӗ, сана Турӑран калани пулӗ тенӗ. Вара Мария каланӑ манӑн чунӑм турасӑлать, манӑн кӑмӑлӑм ҫӑлакан пурӑнӑшӑм савӑнать. Вӑл хӑй тӳрен йӑвашлӑхне курчӗ, малашне ӗнтӗ мана пур халӑхсем те мухтӗҫ, хӑваллӑ турӑмана сӑкларчӗ унӑн ячӗ таса. Мария унпа пӗрле виҫӗ уйӑх аяккӑн пурӑннӑ. Унтан вара килне таврӑннӑ. Аттем пурне те мана панӑ ашшӗнчен пуҫне ывӑлне никам та пӗлмест. Ашшӗне те ывӑлӗнчен пуҫне никам та пӗлмест ывӑлӗ кама пӗлтерес те ҫав анчах пӗлӗ. Ия сапланакансем, хӗн-хур куракансем пурсӑр та ман пӑтӑма килӗр. Эпӗ сире лӑплантарӑп, ман ӗҫӗме йышӑнӑр, манран вӗренӗр.

Сӑваплӑ ачасемшӗн ангел кӑмакана сывлӑм кӑларакан тунӑ. Турӑ хӑй ирӗкӗпе хальхисенчен яраса асаплантаракан патшана Иятимӗрсенӗн турелсӗ мухтавлӑ тесе калаган тунӑ. Итаса пурӑнӑҫлӑ Серафима Тимӗр пирӗншӗн Турра тархаслӑ. Эй, таса Серафим, сан сывлӑшу тырӑ тивлечӗпе пӗрӗмӗслетлӗ пулнӑ. Санӑн пурнӑҫу пӗлти тӗлӗнмелле. Эсӗ сӑваплӑ ҫынсем вилнӗ пек чӑнаха Христосшӑн савӑнса ырӑ вилӗмпе вилнӗ. Эпир сана мухтава кӑларакана калап пӗриятемӗр сенӗн тури. Эсӗ мухтавлӑ тетпӗр. Эй, таса пурӑнӑҫлӑ Серафим Аттемӗр, пирӗншӗн Турра тархаслӑ. И таса серафим паянхи кун таса чиркӗве пухӑнса тем чухлӗ халӑх Санта сӑйтне пуҫҫапать. Унта эпир пурсӑмӑрта сиплӗх илсе яланах калатпӑр, Ятемӗрсенӗн туреса мухтавлӑ тетпӗр. Эй, таса курӑнӑҫлӑ Серафим Аттемӗр, пирӗншӗн Турра тархаслар. Пӗтӗм ҫӗре ырӑ сӑмах сарӑлнӑ Серафра хӑватсем тӑвакан чаплӑ Святой Дух Хӑй парнелесе пыракансем пурне те чиртен тем чухлӗ тӳрлетсе тӳрлетет. Тӳрленнисем ятемӗрсен туресӗ мухтавлӑ теҫҫӗ. Турӑн таса мӑшӗ ҫӑвӑл тире. Вет ура ҫуратнӑ хӗресе хӑвна пултаракан сӑмах тура Сӑмахпа калама ҫук тӗлӗнмелле ҫурату пирӗн чунсене ҫӑлма ӑна, ӑна таса Серафимпала пӗрле тархаслӑ. Ие Христос, Иисус, сӑваплӑ ачасемшӗн вут-ҫулӑмран сывлӑм кӑм кӑларнӑ, таса ҫын парнине шыва ҫунтарса янӑ.

Итӗлӳллӗ Серафим эсӗ ӳт аскӑнлӑхне пӗтерсе тӗнчешӗн илсе ӗмӗрхи пурнӑҫ сӑмахӗсене чӗрӳне хывнӑ, хупана пыракансен пурне те пултарнӑ япаласем Турра мухтаса юрлӑрӑна мӗр-мӗрех аслӑласа юрлӑрӗ тенӗ. Эй таса пурӑнӑҫлӑ Серафим Аттемӗр, пирӗншӗн Турра тархасла, эй таса Серафим, Санӑн ырӑ ӳтӗ мухтава тухнине сарӑлнӑна сире савӑнса кайнӑ. Халӑхсем пурне святӑйсем хушшинче мухтавлӑ тӑракан Турра асӑнса каланӑ. И пултарнӑ япаласем Турра мухтаса юрлӑр, ӑна ӗмӗр-ӗмӗрех аслӑласа юрлӑр тенӗ. Турра мухтарашшӗне ывӑлне святой сывлӑшне халӗ те кирӗ хӑҫан та ӗмӗр, ӗмӗрех аминь. И Турамӑшӗ эсӗ ҫӑлакана Пурин ӗнтӗ патша Туррине ҫуратнӑ, пире ҫӑласшӑн хута кӗрекен пулнӑ, ҫавӑнпа сана тархаслатпӑр хӑвна. Ӗмӗрех ӗненсе мухтаса юрлакансене пурне те ҫӑлма тивӗҫлӗ ту.

Эй, таса Серафим, эпир тӗвӗсӗр чӗлхе-ҫӑварпа юрласа сана начар, мухтанинчен ан чӗрӗн пирӗн юрра-ха пулту. Хӑвна мухтакансене пурне те тасат хӗн-хуртан, инкек-синкекрен ӗмӗрлӗх асапран хӑтар. Эпир сана ӗмӗр-ӗмӗрех мухтаса юрлар. Эй, таса пурӑнӑҫлӑ Серафим Тимӗр, пирӗншӗн Турра тархасла. Эсӗ пушӑ хирте пӗр пӗччен пурӑннӑ чух каҫхи сивве кӑнтӑрлахи шӑрӑха тӳссе ирттернӗ ҫавӑнпа эсӗ турӑнӑса вырӑнаҫнӑ ҫурчӗ пулнӑ. Анса ларми ҫутӑ патне улӑхнӑ пирӗн чунсене ҫӑлма тархасла. Эл таса пурӑнӑсӑ Серафим атте ӗмӗр пирӗншӗн Турра тархасла. Паянхи кун Сарволов мӑнастирӗ савӑнать. Эсӗ унта Христос ҫӗклевне илме кӑмӑл тунӑ. Эсӗ унта пушӑ хирте хӑлӑн кун-ҫулна пурӑнса ирттерсе хупана пыракансене нумайӑшне ку вӗрентнипе ӑса кӗрнӗ Христос чиркӗвӗн ачисем пулма вӗреннӗ-и таса пурӑнӑҫлӑ. Серафима Тимӗр пирӗншӗн Турра тархасла. Итаса Серафимеса сывлӑш Туррӑн тивлечӗпе хӑватланнӑ. Ӗнтӗнӗнекен ҫыннусене хӑвӑн ярна асӑнакансене, ку кӗлтунипе ҫылӑхсене каҫармалла-ту. Вӗсене ачасем Турра мухтарӗ, священниксем Турра мухтаса юрлӑр. Е халӑхсем Турра ӗмӗр ӗмӗре кассӑлӑр теҫҫӗ, Туррӑн таса амӑшӗ ҫӑл пире итшӗн таса Турӑ Амӑшӗ, Эсӗ пирӗн тӗрӗк, Эсӗ пире мухтава кӑларакан, илеме кӗртекен, пире пӑхса усракан, хута кӗрекен, Эсӗ пирӗн хӳтлӗх питӗ. Хӑватлӑ пулӑшакан хутшӑнусене ҫул Саров мӑнастиртен пурте хисеплекен праҫникӗ ҫитрӗ. Серафим ятне асӑнмалли кун килчӗ халь ӗнтӗ. Ӑна чӗнсе калар, е типӗ тытса пурӑнакансен ҫутти. Вӗсене тӗреклентерекен Еймӑнах сенӗн ҫӑлтӑрӗ. Эсӗ ҫӑлтӑрҫӑсене ҫул кӑтартса пынӑ пек, ҫӳлти кил-ҫурта ҫитмелле ҫула кӑтартатӑн, е священниксене пит чаплӑ мухтава кӑларакан, е юратупа тасалӑха кӑларса тӑракан ӗмӗри хумшыв, е чуна ӑса кӗртекен ҫар ҫурта ҫурта савӑн, и аслӑ таса ырӑ ӗҫ йӗркине Вӗрентекен савӑн. Мухтава ҫӗнӗ ывӑлне святой сывлӑшне, и мӑнах ушкӑнӗсем, и типӗ тытакансем пухӑвӗсем килӗр, и Христос ятне илнӗ тем чухлӗ халӑх килӗр, типпе хытӑ тытса пурӑннӑ святая хисеплесе калӑр, и патша туррӑн Христосӑн, Тӑвӑр ҫулӗпе пыракан е хурлӑхра хуйха-суйхара хупана пыракан сӗнӗ час пулӑшакан е ҫӑлӑнашшӑн пит тӗлӗнмелле тӑрӑшакан-и святой, савӑн е пророк тивлетне илнӗскер, малашне пулассине хальхипе каласа паракан савӑн? Италса пурӑнӑҫлӑ Серафим. Хӑвӑн таса ятнанинче юратса хисеплекенсемшӗн Турра кӗлту, халӗ те кирек хӑҫан та ӗмӗр-ӗмӗре хамин. Е Тура амӑшӗ эсӗ пире чӗртекен чӑн ҫырлана ӳстернӗ йывӑҫ, сана Тура амӑшӗ тархаслатпӑр чунӑмӑрсене хӗрхентӗр тесе